א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער און א פרייליכן חנוכה. זייער אסאך מאל טרעפט זיך א מענטש צוריסן צווישן צוויי וועלטן. א מינוט, ווי מען זאגט אויף אידיש, איין טאג א מלאך איין טאג א גלח, און אמאל קען עס זיין א מינוט א מלאך א מינוט א גלח. איין מינוט בין איך אריינגעטון אין תורה, אין דאווענען, טון מצוות, און אין א צווייטע מינוט ווערט מען אריינגעשלעפט אין פארשידענע נסיונות און שוועריגקייטן, אמאל טרעפט מען זיך מיט אנדערע, זיי גייען דורך דעם זעלבן ראולער קאוסטער, דא זענען זיי אינגאנצן, זיי ווילן טון, מ'קען זיך אמאל אוועקזעצן און אויף אזא ריכטיגע מינוט, און עס קומט צו טרערן, וויפיל מ'וויל זיין גוט, וויפיל מ'וויל טון גוט, און א מינוט שפעטער פילט מען, אה, כ'בין נישט אינטערעסירט, ס'גייט מיר נישט אן די גאנצע זאך. זייער אסאך מאל, א מענטש וויל קומען טון עפעס א מצוה, און ער טראכט צו זיך, איך זאל טון די מצוה? וואס האב איך געטון נעכטן? ווער ווייסט וואס איך גיי טון מארגן? איך האלט ביי דעם? זעלבסט מדריגות פאר צדיקים, און מען איז אינגאנצן צומישט, מען איז אינגאנצן א כף הקלע, פארווארפן פון איין וועלט צו א צווייטע וועלט, און מען קען ווערן זייער זייער צעבראכן. און די וועכטיגע פרשה, פרשת מקץ,

און נאך פריער, גאנץ אנהייב אין פרשת וישב, האט יוסף צוויי חלומות, די חלום ווי ער מיט די שבטים, זיי מאכן, זיי קלייבן זאנגען, מעלמין מעלימים, און ווי זיי אלע בוקן זיך צו אים, און אזוי אויך ווי אלע די זון מיט די לבנה מיט די עלף שטערן בוקן זיך צו אים, נאך א חלום, אט די אלע חלומות. איז אלץ וואס האט צוגעברענגט סוף כל סוף אז יוסף זאל אנקומען צו מצרים און דערנאך אז ער זאל ווערן משנה למלך און דערנאך אז יעקב מיט די שבטים און צום סוף גאנץ כלל ישראל זאל אנקומען אין גלות מצרים. און די אמת איז אז מיר ווייסן ווי עס שטייט אין חסידות אז גלות מצרים איז די שורש פון אלע גליות, די גאנצע ענין הגלות אלץ נעמט זיך פון ענין פון חלומות. און ווי דוד המלך זאגט אין תהלים שיר א מעלות בשיבה השם ואת שיבת ציון, וואס זענען מיר דעמאלטס געווען ווען מען קומט צוריק אין ציון היינו כחלום, אז אין גלות זענען מיר געווען אזוי ווי א חלום. די גאנצע ענין הגלות איז צוגעגליכן צו א חלום. די אלטע רבי אין תורה אור איז מסביר וואס איז דאס די ענין אז די גאנצע גלות צוגעליכענט צו א חלום, ער רעדט עס אין עבודת השם, רעדט ער טאקע די ענין, די צעריסענקייט וואס א מענטש האט, וואס טייטש א חלום, אז א מענטש גייט אין א קאלטע טאג, קען ער זיך נישט פארשטעלן ווי ס'ברענט די זון און מ'שוויצט בשעת מעשה, ס'איז דאך ביטער קאלט. און אז איינער גייט אין א הייסע טאג און די זון באקט, ס'גיסט זיך שווייס, קען ער זיך נישט פארשטעלן ווי יעצט זאל שנייען. א מענטש קוקט אן א ריזן עלעפאנט, קען ער נישט טראכטן ווי אט דער ריזיגע עלעפאנט קען אריינקריכן עפעס א קליין לעכל. אבער ווען ס'קומט צו א חלום, חלומ'ט מען מאדנע זאכן. חלומ'ט מען זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות איינס מיט די אנדערע, זאכן וואס קענען נישט געשען אין מציאות. ווי די גמרא זאגט, מען קען חלומ'ען פלא בקופה דמחתא, ווי א עלעפאנט קריכט אריין אין א קליין לעכל פון א נאדל. מען קען חלומ'ען ווי מען שטייט אין א זומער'דיגע טאג, מען עסט אייזקריעם און ס'שנייט זעקס פיס שניי. און. יעדע זאך וואס קען נאר נישט געשען אין מציאות, ביי א חלום קען מען דאס חלומ'ן. פארוואס? ווייל די ענין החלום איז כח המדמה, מען לעבט נישט מיט די מציאות אינגאנצן, און ממילא וועגן דעם קען מען זען איין זאך נאכדעם א צווייטע זאך און א דריטע זאך און די אלע זאכן זענען נישט קיין סתירה איינס צו די אנדערע. אזוי ווי דאס איז א חלום, אזוי איז דאס אין עבודת השם. אינעם מציאות פון וועלט במשך זמן הגלות. מ'קען זיין אין צוויי וועלטן אין די זעלבע מינוט. מ'קען זיך שטעלן דאווענען און דאווענען מיט א ברען און זיין אינגאנצן אריינגעטון אינעם דאווענען, און א מינוט שפעטער מ'האט געענדיגט דאווענען זאל מען צוריקפאלן אין וואס מ'איז געווען פאר פאר'ן דאווענען. דאס איז דער ענין פארוואס גלות ווערט צוגעגליכן ווי א חלום. איז טאקע ווען מען טראכט זיך אריין אין דעם קען מען ווערן צעריסן, מען קען זיך אנהייבן פרעגן ווער בין איך, בין איך דא אדער בין איך דארטן? אבער די סעקונדע מען הייבט אן פארשטיין אז דאס איז די מציאות פון זמן הגלות, די ענין החלום, ווייסט מען אז ביידע איז אמת. מ'קען טאקע ליגן אין ביידע זאכן, ס'איז נישט קיין סתירה. איי אויב אזוי, אז איך קען ליגן אין ביידע זאכן, איז וואו בין איך? בין איך דא אדער בין איך דארטן? ליג איך אין קדושה אדער רחמנא לצלן אין די פארקערטע? די אמת איז אבער, אז די ענין הקדושה איז א ענין פון נצחיות. עניני קדושה איז לעולם ועד, ס'איז נישט נאר פאר די מינוט מען האט עפעס געטון, נאר דאס האלט זיך פאר שטענדיג, ווי לשון התניא, דאס איז א יחוד נצחי, דאס איז א זאך וואס האלט זיך אן אפילו ווען מען האט געענדיגט, אפילו ווען מען גייט ווייטער אין לעבן, בלייבט עס נאכאלץ. דאס איז די ענין פון קדושה. מה שאין כן די סטרא אחרא איז עס שקר, ס'איז נישט קיין אמת'ע זאך. אמת האלט זיך אויף לאנג, שקר איז נאר פאר אפאר סעקונדעס, ווילאנג מען טוט עס. די סעקונדע מען גענדיגט עס טון, פילט מען עס שוין נישט, מען האט עס שוין נישט, ס'גייט ווייטער. איז ממילא וועגן דעם. אמת טאקע אז בזמן הגלות קען מען זיין אין ביידע. סיי אין קדושה סיי אין היפך הקדושה, אבער סוף כל סוף וואס בלייבט? בלייבט עס די מצוות, די תורה וואס מיר טוען, די דאווענען, וואס דאס איז א געוואלדיגע חיזוק, די ביסל וואס מען טוט אין קדושה האלט זיך אסאך אסאך לענגער ווי אלע אנדערע זאכן וואס מיר טוען, און בנוסף איז דא נאך א געוואלדיגע חיזוק, בזמן הבית אז אלעס איז געווען מסודר, ס'איז דא קדושה, ס'איז דא הפך הקדושה, אין בית המקדש איז געווען גבולות, ביז דא קען א גוי גיין, ביז דא קען א ישראל גיין, פרויען, כהנים, טביל ים, מען דארף גיין אין מקווה, און אזוי ווייטער. ס'איז געווען דעמאלטס די עשר קדושות אין ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, און בית המקדש. ס'איז געווען, יעדע זאך האט זיך געהאט זיין פלאץ און זיין ארט. קען אמאל א מענטש זאגן, אקעי, איך טו וואס איך האב צו טון און איך האלט נאכנישט ביי עפעס מער פון דעם. אבער טאקע ווייל מיר זענען אין גלות, טאקע ווייל מיר לעבן אין אזא צומישטקייט, איין טאג א מלאך איין טאג א גלח, ס'איז נישטא קיין סדר מסודר, איז ממילא אויב אזוי, קען איך און איך דארף טון יעדע זאך וואס ער קומט מיר אונטער מיין האנט, איך קען זיך פרעגן יעדע מינוט פון טאג קען איך זיך פרעגן וואס קען איך יעצט טון און איך וועל עס טון אין עבודת השם, נאר טון א מצוה, דאווענען, לערנען, א מינוט זיך צוריק האלטן פון עפעס א ענין פון סור מרע, נישט קיין חילוק וואס איך האב געטון א מינוט פריער. אדער וואס עס קען זיין איך וואלט איר א מינוט שפעטער, ווייל ס'איז טאקע נישט דא קיין סדר, במילא קען איך טון זאכן אפילו וואס איז נישט אויף מיין מדריגה, ס'איז העכער פון מיין מדריגה, ווי מען זאגט די לשון חטוף ואכול, חטוף איז שסי, כאפ, עס, כאפ, טרינק. און אז מ'וועט גיין מיט אזא מין מהלך וועט מען טאקע צוקומען סוף כל סוף אז נאכן גלות וועט זיין בשוב ה' אל שיבת ציון און ואחרי כן יצא אי ברכוש גדול. שיחות כדאי צו קוקן אינעווענדיג, לקוט שיחות חלק א' עמוד פֿינף און אַכציק. א גוט שבת און א פרייליכן חנוכה.